beera keessa seenee wahaabiin arrahmaanu alarashiste waa jette wahaabiin kafarte wahaabiin kaafiraa jeen beera keessa dhaabbate intalti takka warra dirdhawaatii jammaata keessa turte umaan beey ture dhagaymee sheeka jette duba ati wahuma takkan si gaafadha rabbiin suuratu xaahaa keessatti maaliif wahaabii jee jette rabbiin suuratu xaahaa keessatti

kalimaa san booda darasichi baraarin sun achumaa sharaa keessaa bahee kute ta'u. Gizee garii dubbiin nama qabaa beek. An sheeka tokko irratti hin baradhee ture. Sheeka suufiyyoota nahwii irra qare. Nama nagaa tokko maal naan jee. Gaafa garii jee guyyaa tokko ijoolleen tiyya dubri nama lama dhufanii xixiqqoon tarra xiqqoodhaa baaba rabbiin eessa jira jette jedhu. Rakkoo laali mee ati rakkoo. Rabbiin eessa jira hoggaa jeet rakkadheetuma harka afaanirra haadhiin miyyoon tun amma rabbiin bakka takka illee hin jiru yoo jedhan akkamiif fahamte hin jiruu jechuu ta'e. Waan himuuf wallaalee rakkadhee anuma akka taa'e tarra guddoo hottu naa si hima baabaan cinqinee jetteen jedhe rabbiin samirra jira jette. Yaa sheekh dubaati waan dubri kee beeke mee ati aalimni rakkotti uf ooftee ufuma garee takka hordofuu jecha rakkoo uf nayxee na furte jeeka miyyoon tiyya tarra xiqqo tarra guddoo gizee garii jee hadiisni israa hadiisni mi'raajaa kun kanabiin asiin samitti ol deeme kun gizee garii hogga kophaa teenyu nu rakkisanaan jeetu rakkanneetuma osna jedhu. Oofee oofee jarri kun rabbi sifa rabbii tana waan rabbiin kaayirraa yoo ba'e ilmi namaa guyyuma san dogoggora seenee beeku. Waan takka ka abbarra beeku budaadha jedhan. Akkasii ormi keenya namni abbarran beeka jiru budaadha jedhan.

Osoo Rabbi hin yaamne rakkoon tun hundi achi cufatte du. Hogguma achi sarara sanirraa hadiida baabura hadiida gad lakkise taane waan qabannu dhabne du. Yoggaa tanan qabadha jete ta- tana fakkaattu si harkaa dhawa tana darbitee taan fuuta. Yaa leeytanaa kunnaa juhalaa ajaan jee ormi sun aakhira umrii deemanii ah wayi odoo wallaalaa taanee hafnee maal qabnaa ajaan jee duuba wallaalaa wamatti himan dhagayu. Odo rabbi san nu godhee jaan jedhe. Way silaa wallaalaa taane odo wawuma ofitti beekuu baanne. Beekumsi hoggaa karaa rabbi irraa bahe sarara rabbiin jee irraa bahe ra'ayiin namaati fi ilaalchi namaati fi xiinxalli namaa itti makame. Ilmii malee

eenyurraa ka'ee warri kun sahaabarraa ka'ee taabi'iyyootarraa atbaa'u taabi'iinarraa i- ilaa a'immaa afran ga'utti sansalanni kun odoo addan dhaabbatiin zabana dheeraa fixee guyyuma keessaa warri waa shakku dhufee shakkiin itti seente du karaa sahaabaa Karaa taabi'iyyoota, karaa atbaa'u taabi'iin, ka irratti guddannus sani, ka irra jiraannus sani, waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti ufiin yaamen isa yaamna, waan inni ufirraa dhabamsiise irraa dhabamsiifna, ta inni fudhate ni kenninaaf, ta nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam Rabbii isaatiin yaame yaamna, karaan najaa bawuun isaa kana jechuu duuba. Maaliif akkana goote yoo jedhan, hunoo kanaafin godhe waan jedhan daliila duuba. Daliila qabatamaa jechuudha.

Harki lamaan Rabbii bal'aadha. Akka fedhetti kenna. Hoggaa jee, a'aa! Rabbi lakkii ati harka hin qabdu, yoo harka hin qaba ufiin jette makluuqa fakkaata. Namni yoo Rabbiin jee maal jaama kun kaan barra beeku? gara wakala haa bara beeku maal jedhin budaan lafa guute amma duuba wanni lafa guute tun hundi budaadha budaa quraanaa budaa hadiisaa ta hadiisatti budaa taate quraanatti budaa taate waan biroo tolfatte namni raahaa godhu gizee hundaa ilaa khaatimaasatti nama karaa sahabaatii fi karaa taabiciyyootaa kana deemitu Namni utaalcha heddummaatu yeroo hunda mazhaba kanarraa kana utaalu, kanarraa kana utaalu warra karaa sahaabarraa make ture. Hundi isaanii hoggu sadii utaalanii jiran amma warri namni jala yaa'u kun mazhaba tokkorraa tokkotti utaalanii tokkorraa takka aqiidaa takkaraa takka utaalanii aqiidaa sadaffarratti ajalli rabbii itti dhufee fuudhe. Silaa odaa ajalli dhufuu baate kudhanillee ni deema ture. Maaltu kan nama rooraasanii beekta? Jalqabni bade harfiin aliifi badde aliif laamitti illee qaceeltu jee uummanni keenya. Rabbi irra hin beeynu waan rabbiin ufiin yaame hin yaamnan waan nabi Muhammad isaan yaame yaamna alal arshi istawaa yoggaa nuun je ee dhuga istawaa rabbiin alal arshi akkamitti ol tahe san sun dalagaa teenyaa be- beekumsa rabbii keenyaati istawaa moromuu hin dandeenyu du Kana wakalaami ittillee yaana waa garii istawaa moromuu hin dandenyu. Sifa Rabbi ufiin yaame nami bakka torbatti Qur'aana keessaa istawaa kana jeetu. Bakka torba. Eenyu nama Rabbi irra namni Nabi Muhammad irra Qur'aana hiikuu beeku jira? Litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim. Bakki tun rakkoo qabdi aa ummata kiyya irraa dheeysaa maa nuun hin jiin. Egaa isa kan hunjuu qabu waan san.

Mee Rab- rabbi nama makluuqatti hin fakkeessani meeshaan takka makiinaan takka meeshaan itti fayyadamnu takka akkuma kaampaaniin sii wal dhabuun meeshaan wal dhabdiimi kaampaanii jabaan meeshaa jabeessee tolchu bareechee tolchu ka chaayinaan ta'in chaayinalleen ka afrikaa tolchituu fi kaan adda addaan tolchiti ka jallo keessa beeku immoo chaayinuma talaahu chaayinan ayinii qabditu Chaayinaan shaaxira afmishaar biyya hunda waan isii fakkaatu tolchiteef doo. Malee Chaayinaan zeeroo jechuudhaaf gowwaan ta'in duniyaa tana guutuu meeshaa qub tokko dhaabde meeshaa isiiti doo. Humna nama saniiti waan san qopheessitiif duuba. Humna biyya saniiti. Ani biyya keessa hoggan deddeemu hunda meeshuma Chaayinaatiin magaalaa duniyaan ufiin dhaaddu tana hunda keessa Chaayinaa jira. ganda hundaafuu humna isaatiin tolchiteef duuba. Nutis qalasa xaasaa fi kolkolee nu fakkaattu nu tolchite. Ani magaalaa Dire Dhawaa seenee gaaf tokko magaalaa kolkolee kolkolee xaasaa saanee fal'aana maarroo waan gurguran kana. Wallaahi chaayinaan namni lama. kolkolee san keessa taa'a duba warra gurguru kana bira maal asii godha chaayinaan ilaa achitti gabbee qoratee biliqilicii fi kolkolee fidee magaalaa tan baatuma takka itti fayyadataa zeeroo duba deemtee fuutan bas meeshaan ka wal dhabdu kaam- jabeenya kaampaanii isaatiin yoggaa meeshaa bareedduu takka garte Ogummaa isiiti irraa beeyta meeshaa kanarraa. Jabeenya kaampaaniin sun qabu irraa beeyta. Dandeeytii inni qabu irraa beeyta. Samii dachii yoggaa laalte, ilma namaa kana yoggaa laalte, uumaa namaa tana yoggaa laalte, beekumsaa fi jabeenya nama dachii fi samii uumee duubatti arguu hin dandeeysu? Jabeenya ka dachii uumee kana jabeenya isaa agarta. Dachii samiin aayaatun min aayaatillaa. dandeettii san agarsiisa jechuudha. Beekumsa isaa agarsiisa. Waa hunda rabbiin beekumsaan dalage. Alaa ya'alamu man khalaqa waan lubbuuf tolu beeka. Isa uumeetu beeka. Lubbuun hoggaa manhaja rabbii jalaa baatee namni tolcheef akka itti jiraattu rakkattee azabamtee dhukkubsattee cinqii seente lubbuun. Odoo akka manwaala rabbiin uumeef san jala deemte uumee manwaalatti jiiruudhaa jiruu jireenyaa kenneef san odoo lubbuun san jala deemte dilli rakkoo duniyaa kun salphaa tayatu. Hoggumaa sarara sanirraa baanee ufiif tolfachuu seenne wanni amata baranaa karoora nuti keenya amata shan booda zeeroo tahetu. Haarawa deebi